Slav hevalno emê di vê vîdyoya xwe de li ser van lêkeran bisekinin. Beşdarbûn, tevbûn yan jî tevlêbûn. Tevhevbûn yan jî tevlhevbûn. Tevhevkirin yan jî tevlhevkirin. Hevalno tevhevkirin yan jî tevlhevkirin ev hevwatene Û ev lêke lêkereke gerguhêz e. Ji ber ku bi lêkera kirinê pêk tê. Lêkera beşdarbûn, e, tevbûn, tevlêbûn, tevhevbûn yan jî tevlihevbûn ev jî lêkerên ne gerguhêz in. Ji ber ku bi lêkera bûnê pêk hatine. E, lêkerên ku bi lêkera bûnê pêk hatine ew lêker, ne gelbêzin. Hevalên lêkê re beşdarbûn, tevbûn yan jî tevlêbûn hilwate ne. Qada bikaranîna lêkê re beşdarbûnê gava ku mirov li zimanê nivîskî dinêre bi rastî mirov dibîne ku sînordar e. Lê lêkê re tevbûn yan jî tevlêbûn hîn zêdetir tê bikaranîn. Lêkê re beşdarbûn mirov li ku derê dibîne bi piranî gava ku mirov Tevî konferansekê dibe, tevî civînekê dibe, tevî semînerekê dibe, ev lêker tê bikaranîn. Ev jî balkêş e. Di zimanê nivîskî de mirov bi vê awayî dibîne. Lê hêdî hêdî dikeve dikeve zimanê devkî jî. Lê lêkere tevbûn yan jî tevlêbûn ev zêdetir tê bikaranîn. Di gelek em bibêjin qadan de tê bikaranîn. Heta qada bikaranîna wê em bibêjin hîn firehtir e, hê firehtir e. Lêkera beşdarbûn û lêkera tevbûn gava ku mirov bala xwe dide yan jî lêkera tevlêbûn hevwate ne. Lê tiştê balkêş me got lêkera beşdarbûn sînorên sînorê bikaranîna wê wisa mirov dibîne ku teng e. Em qasekî din lê binêrin. Lê kere tevbûn yan jî tevlêbûn di ferhengan de wekî tevîbûn jî nîşan dane. Tevîbûn gava ku nîşan bidin bi rastîya form şaş şaş e, çewt e. Çima? Heke em wekî tevîbûn di lêke di ferhengan de nîşan bidin, wê demê Divê em lêkera hînkirinê jî wekî hînî kirin, lêkera bangkirinê wekî bangî kirin, em bibêjin lêkera bawerkirin wekî bawerî kirin divê em nîşan bidin. Awayê ku divê were nîşandina bi vî awayê ye. Gerçî mamoste Zana Ferqînî di ferenga xwe de bi vî awayî jî nîşan daye wekî tevbûn. Di nava kevanekê de piştre tevîbûn nîşan daye. Lê tevîbûn çê be wê demê şaştî dê çê bibe. Em ê niha mînakên vê em ê niha li mînakên vê jî binêrin. Tevhevbûn yan jî tevlihevbûn em ê qesekî din mînakên van jî bidin. Wateya vê jî cuda ye. Ev her du jî hevwate ne. Tevhevbûn yan jî tevlihevbûn. Tevhevkirin ya jî tevlihevkirin ev jî hevwate ne lê wateyên wateyê wateya vê lêkerê lêkera tevlihevkirin yan jî tevhevkirin tevhevbûn û tevlihevbûn cuda ye. Ew wateyên wan cuda ne. Em niha li mînakên xwe binêrin em ê baştir fêm bikin. Em peşî li ser lêkera beşdarbûnê em vê lêkerê çawa bikartînin em ser em li ser bisekirin. Nevîn beşdarê civîna xwendekaran bû. Binêrim beşdar beşdarî me wekî tewang derket hemberê me. Nevîn beşdarê civîna xwendekaran bû. Beşdar bû. Nazan beşdarî konferansa neyê bû. Neye çi ye? Neye kurte ye, Neteweyên Yekbûyî ye. Ji ber ku nivîs di vir re nebû min kurt kir, me kir neye. Ev jî kurte ye, Neteweyên Yekbûyî ye. Hikmet beşdarî merasîmê nebû. Binêrin beşdarî. Dema ku mirov beşdarî. beşdarî merasîmekê dibe ev lêkêra beşdarbûn jî tê bikaranîn. Em di şûna wê de dikarin bibêjin hikûmet tevî merasîmê nebû. Lê wekî me got ji bo tiştên wiha resmî ev em bibêjin fermî ev beşdarbûn lêkêra beşdarbûn zêdetir tê bikaranîn. Beşdarbûna nazanê ji bo Neyê baş bû. Biborin hevalino ev na nayê şaş nivîsîye divê ne-ye bûya, neyê, wekî ya jor, neyê bû. Ev na ji ku hat kete vê derê. Em dev jê berdin. Li vê derê dîsa lêkera me tevbûn yan jî tevlêbûn e. Hevalino ev lêkera tevlêbûn şaş tê bikaranîn. Di gelek nivîsan de, di gelek romanan de. Ev nivîskarên me yên herî navdar, min li pirtûkên wan nêr ya ez naxwazim navên wan bibêjim, naxwazim navê navên pirtûkên wan jî bibêjim. Malperên kurdî, hewce nake ez nav mirov navan bibêje wekî em bibêjin etiket kirin ew şaş e ez bi xwe vê yekê nakim. Bi gelemperî em dibêjin çew tê bikaranîn. Em lê binêrin çawa çew tê bikaranîn. Hevalina em lê binêrin. Em pêşî li mînakên xwe binêrin. Evîn tevî nêrîna solinê nabe. Yan jî em dikarin bibêjin evîn tev li nêrîna solinê nabe. Ev bi du awe aweyan tê bikaranin. Ev her du lêker tevbûn û tevlêbûn. Hevalna tevbûn me got wekî gava ku em di nav hevokê de bikar tînin çawa çêdibe. Evîn tevî tevî em dibêjin. Evîn tevî nêrîna solînê nabe. Evîn tevli nêrîna solînê nabe. Serdar tevî kursa kurdî dibe. Yan jî em dikarin bibêjin serdar tevli kursa kurdî dibe. Evelno ev lêkera tevlêbûn e, Li gorî senifandina mamoste Zana Farqînî ev dikeve nav kategoriya, nav beşa lêkerên veqetînbar. Ez ê di demên pêş de li ser lêkerên veqetînbar vîdeoyekî çêkim. Em ê berfirehtir li ser mijara lêkerên veqetînbar bisekinin. Ez bawer im we lêkerên veqetînbar nebîstiye. Kêm kes dibe ku ev bihîstiye lê gelek kes nizanin lêkerên veqetînbar çi ye. Em Dewam bikin hevalno binêrin biborin. Serdar tevlî kursa Kurdî dibe ev şaş e, çewt e. Em nikarin bi vî awayî bibêjin. Ji ber vê li vê derê me xeteke sor kişand ber. Em nikarin bibêjin Serdar tevlê kursa Kurdî dibe. Lê em dikarin bibêjin Serdar tev li kursa Kurdî dibe yan jî Serdar, Tevê kursa kurdî dibe. Tevlî na. Ez tevlî te dibim na. Tu tevlî min dibî na. Divê em bibêjin ez tevî te dibim yan em ê vê bibêjin yan jî em ê bibêjin ez tevli te dibim. Em li lêkera tevhevbûn yan jî tevlihevbûnê binêrin. Mezin û piçûk gişk tevî hev bûne. Me lêkera tevhevbûn bi kar anî, di binê wê de em ê lêkera tevlihevbûnê bi kar bînin bînin. Mezin û biçûk gişk tevlihevbûn e. Binêrin. Mezin û biçûk gişk tevlihevbûn e. Em li vê jêrê wekî pirs em bikin, kî tevî koma wan bûye? Eke em bi forma din bikarbînin em ê bibêjin kî tev li koma wan bûye binêrin tevî koma wan bûye tev li koma wan bûye. Lê em nikarin wiha bibêjin kî tevlî koma wan bûye. Ev awe ev şikil çewt e. Em ji bîr nekin. Em niha jî li ser lêkere tevhevkirin yan jî tevlevkirin me got ev lêkereke gerguhêz e. Van dosyeyan tevî hev bike. Yan jî em dikarin bibêjin van dosyeyan tev li hev bike. Bila kes jûra min tevî hev neke. Yani aloz neke. Em bibêjin tiştan nexin nava hev. Em divê wateyê de dibêjin. Bila kes jûra min tev li hev neke. Yan em ê tevhevkirinê bikar bînin yan jî em ê tevlhevkirinê bikar bînin. Lê em bi vê awayî nikarin bi kar bînin. Bila kes ji hûra min tevlî hev neke. Ev awa çewt e.